Dawtmi u le nau nulepa hna DVC nih lunglawm tein nan kut kan in tlaih hna. Saṭimba na hleikhat tiang thawng kan hlet khawhmi ka rak chim lai. Ramchung thawng ka rak chim lai. COVID-19 zawtnak ruangah Kale, Inyengkung le Mandalay ah khualtlawng mawṭaw dinhter an si. Myanmar ram COVID-19 zawtnak hrik a karh ning a rang tuk caah Kale in Yan Kung le Mandalay ah khualtlawng mawtaw hna cu September ni hra in dinhter an si cang tiah Kale mawtaw kaihzung hruaitu U Su Win nih a chim. Asinain khuadang ah khualtlawn a duhtu hna cu khualtlawn khawh ṭhiamṭhiam a si. Atu bantuk Yan Kung le Mandalay lei an phihnak cu COVID-19 zawtnak ruangah khualtlawng ding minung an um lo caah an phihmi a si tiah kan theih. Kale in Yan Kung le Mandalay khualtlawng mawṭaw dinhtermi cu cozah nawlchuahmi a si lo caah Chilphur mawṭaw hna cu zalong tein luhchuah khawh a si. Kalay in Yangon ah a kalmi mawṭaw kaih pariat an um i Kalay in Mandalay ah a kalmi kaih hleithum an um tiah kan theih. Yangon khua cu lockdown an tuah ṭhan lai. Myanmar ram COVID-19 zawtnak hrik a karh tuk ruang le Yangon ah zawtnak hrik a ngeimi an karh biknak a si caah September ni hleikhat in October ni khat tiang lockdown an tuah ṭhan lai tiah cozah lei ṭuanvo ngeitu hna nih thawngthanhnak an tuah tiah theih a si. Yangon khua ah August thla ni kul le nili in September thla ni riat tiangah Minung zaruk le sawmnga le paruk nih zawtnak hrik an ngeih. Cucaah yankung COVID-19 zawtnak hrik runvennak caah virus case an hmuhnak pengkip hna cu stay at home tent a si pinah pengdang sawmi le pali laktawng ṭhan an si. Yankung in ramleng ah a zuangmi vanzawng lawng vialte cu September ni kua in khualtlawng ti lo ding in cozah nih nawl a chuah tiah BBC nih a ṭial. COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi vawleicung ah sing zihnih le sing sawmriat le singkhat leng an si cang. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi saṭimba ni hleikhat zanlei suimilam pali tiang ah minung sing zihnih le sing sawmriat le singkhat leng an si cang. COVID-19 zawtnak hrik in minung sing kua le thong sawm ruk leng an nunnak a liam cang. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik aa chawnhtermi Nikhat ah minung singhnih ranglo an si tiah theih an si. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi an tam biknak cu US ram a si i minung singsumruk le singthum leng an si. Minung singkhat le thongsung kua le thongkhat leng an nunnak a liam cang. A pahnihnak ah India ram le a pathumnak ah Brazil ram an si. Vawleicung ah COVID-19 zawtnak hrik in Minung sing zaret le singhei kuan nih damnak an hmuh. Myanmar ram ah COVID-19 zawtnak hrik a ngeimi September ni hlei khat tiang ah minung thonghnih le zanhnih le sawmruk le panga an si cang. Minung hleili an nunnak a liam tiah RFA nih a ṭial.
Hello, dawtmi nulepa u le nau hna. Tulio kan tonmi COVID-19 zawtnak hi a thian dih rih lo caah pumpak cio nih i runven ding le i ralrin ding rian kan ngei cio hna. Mah ruangah daithlang hal hlah usih, ralrin tein um rih ko hna usih. COVID-19 zawtnak i runvennak caah a ṭha bik cu kutṭawl le thianhhlim hi a si. Ti le saipial in seh kan kul chung i ṭawl hna usih. Cun Hanzel hmangin i ṭawl rih ko hna u sih. Hmurhu hi ningza ding si lo, zawtnak khamtu si. Leng kan chuah tik zongah hmurhuhu philh hna hlah u sih. Hmurhu kan hman tik zongah kan hnar le kan kaa ṭha tein a hup khomi hmurhu hmang hna u sih. Minung panga nak tong, mibu hrial i zuam rih hna u sih.
Pakhat le pakhat kan i ton tikah peruk hlat in um khawh i zuam rih ko hna usih.
Zawtnak ngeih le ngeih lo check kha ṭih hna hlah usih. A her ahcun erhkhumh zong kha ṭih hna hlah usih. Kanmah le mizapi ca i zawtnak khamnak kha a si.
COVID-19 kong ah thawngpang vakvai le a dik lomi a tampi rih. I ralrin ding zong a tampi rih. A bik in Facebook kan hman tikah i ralrin cio hna usih.
Atu lio vawlei pumpi nih kan ton cuahmah mi Covid zawtnak kong he pehtlai in kan theihhngalh mi thawngpang hna he a dik tak ma dik tak lo timi kha hlathlai ta hna u sih. Lungrang tukin zum hna hlah u sih.
Nawlngeitu le ngandamnak lei zung nih an chuah mi zulhphung hna kha felfai tein ngaih le zulh i zuam rih ko hna u sih. Akum khua upa mi ngakchia le nau apui mi hna kha fak deuh le tha deuh in zohkhenh i zuam cio hna u sih mu.
Atu lio kan ton cuahmah liomi COVID-19 ruangah lungretheng tampi kan um. Cun kan u kan nau a simi atu lio ah a zawmi si hna seh, lunghrinhmi si hna seh, kan zoh tuk hna ding a si lo. Kanmah nih kan bawmh cio hna ding a si ti kha sawm kan duh hna. COVID-19 zawtnak neimi hna kha thazang pek le bawmchan kho i zuam hna u sih. Nu le pa hi kanmah sining cio in aa tluk ruangmi kan si. COVID-19 ruangah siseh, le dangdang ruangah siseh, nautat deuh, zohchuk deuh le thleidan deuh ding kan si lo. Aa tluk ruang dihmi kan si ti hi thei zungzal hna usih.
COVID-19 a karh lonak hnga nangmah le keimah kan biapi bik. Cucaah nangmah le keimah nih runvennak thawk usih.
USA ram meikanghnak cu September ni kua tiang ah an phal kho rih lo. USA ram California rilikam ah September thla thawk in meikangh hram aa thawk i thlahlei khat tiang ah an phal kho rih lo. Hi meikanghnak ah minung pariat an nunnak a liam pin ah saram tam tuk an thi cang tiah theih a si. US ram meikanghnak cu A fah tuk caah inn le lo chuahtak dingin cozah nih nawl an chuahnak hmunhma zong an um. Mei kanghnak a zual chin lengmang ruangah nika zong lang kho lo tiangin mei a khun i a kham dih. Tutan mei kanghnak California ramkulh hi USA ram chungah mei kanghnak a tam biknak a si i kum fatinte mei kanghnak a um tiah BBC nih a ṭial.
Thongni kum kul memorandum thimnak a ni caan thawn dingmi dikhiahnak a um rih lo tiah Pyirangsu Election Commission nih a thanh. Myanmar ram mi tampi nih COVID-19 zawtnak rai um lio a si caah mee pek sawmnak siseh, mee pek ningcang kong ah siseh harsatnak a um kho. Cucaah Thongni kum kul memorandum thimnak hi a ni thawn siseh law a ṭha tiah a aupi mi an um. Thongni kum kul memorandum thimnak cu November nariat ah tuah ding in Pyirangsu Election Commission nih a rak thanh. Myanmar rammi cheukhat nih thimnak tuah ding a ni le a caan thawn dingin a aupi lioah ramkhel party kip cu September nariat thawk in mee pek sawmnak an tuah cio cang. Cuhlei ah ramleng um Myanmar rammi chungin thongni kumkul thimnak ah a hlankan in mee pek a duhmi cazin zong cohlan a si cang. Rangkung ram ṭhen nitlak lei Election Commission Chairman U Kim Maw Win nih nihin tiang ahcun thimnak tuah dingmi a ni le caan thawn ding kongah zeihmanh ceihmi a um rih lo. A cubalte COVID-19 runvennak caah mi kuang pakhat le pakhat pe ruk hlat in chiah minung dirnak zong a hlat deuh in tuah te bantuk tu cu tuah a herh lai tiah a chim. Myanmar ram mi cheukhat lawng si loin party cheukhat zong nih thonghni kum kul Myanmar ram thimnak ani le a caan thawn ding in Pirongsu Election Commission zung ah ca a pemi zong an um tiah DVB nih a tial. Thonghni kumkul America ram thimnak kong he pehtlai in thawngpang bik lo thanh le thlah te bantuk a um sual nakhnga lo Kokal le Twitter nih zulhphung kan rak lai tiah an thanh. Twitter nih America ram thimnak kong ah buaibainak le a dik lomi thawng a tialmi le a thanhmi an um lengmang. Cu bantuk a tuahmi paoh cu chinchiahnak tuah in an khongh kan hrawhpiak hna lai tiah a thanh. Cu hlei ah cu party nih teinak an hmuh tiah Ton tein thawng dik lo a thatmi pawl, mee petu a hlengmi pawl le thimnak ah aa cuhmi konglam a dik lo ning in a ṭialmi paoh cu felfai tein kan zohfel lai i kan blog hna lai tiah Google nih a thanh ve. Google nih thongnih kum kul American ram thimnak kong he pehtlai in thawngpang a dik lomi Google ah a kai hrimhrim lai lo tiah mizapi bia a kamh hna tiin DVB nih a ṭial.